Bayram var. Tiyagat. Takım erkek kırmızı sağ ol. Tagarat kırk kırk kırk. Dört olmaz. Bavaryan. Türkmenistanda Russiýa Federasiýasyna gitmek üçin Türkmenistanyň häkimiýetleri tarapyndan türkmen watandaşlaryna Russiýanyň wizasyny almakda ýörite ýeňillikler döredilip başlanyldy. Iki müň ýigrimi dördünji ýyldan başlap Türkmenistanda Russiýa Federasiýasyna iş maksatly ýa-da okuw maksatly gidýän türkmenistanlylaryň sany geçenki ýyllar bilen deňeşdirilende birnäçe esse ýokarlandy. Ýokarlanmagynyň sebäbi Türkmenistanyň jenaýatkär hökümeti tarapyndan bilkastlaýyn türkmen watandaşlaryna garşy girizilýän çäklendirmeleri we baskylary sebäpli ýurtda ýaşap gazanç edip maşgala eklemegiň şertleri has-da agyrlaşýandygy sebäpli. Şeýlelikde, bu kyn şertlerde çäresiz galan halk çözümi daşary döwletlerden gözlemek mejburyýetinde galýar. Türkiýe döwleti türkmen watandaşlaryna garşy wiza režimini girizenden soň, ozal gazanç etmek maksatly Türkiýe döwletine gidýän türkmen halky häzirki wagtda söweş bolmasyna garamazdan Russiýa Federasiýasyna köpçülikleýin akyn edip başladylar. HSM habar kanalymyza ýetirilýän habarlarda aýdylyşyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda işçi migrant bolup Russiýa Federasiýasyna gitmekçi bolýanlara welaýatlaryň merkezlerinde ýörite hususy kompaniýalar döredilip, bu kompaniýalar birnäçe türkmenistanly watandaşlaryny işçi wizasyny aňsat ýagdaýda almaklaryna kömek edip, köpçülikleýin Russiýa döwletine gitmeklerine goldaw berýändikleri habar berildi. Russiýa Federasiýasynyň çäginde öňden ýaşap zähmet çekýän türkmenistanlylaryň köp böleginiň häzirki wagtda bellenilen möhletdäki wizalarynyň möhleti dolan watandaşlarymyz Russiýanyň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanylyp, agramly bölegi Moskwanyň töweregindäki şäherlerde ýerleşýän yzyny ugratma merkezlerinde tutulýar. Içerde ýatan watandaşlarymyz wagtynda Türkmenistana deport edilmän, rus polisiýalary tarapyndan kemsidilip, olaryň mertebelerine degilip ezýet çekdirýändiklerini içerde ýatyp çykan watandaşlarymyz bize gürrüň berdiler. Olaryň aýtmaklaryna görä, wagtynda deport bolmagymyz üçin Moskwadaky Türkmenistanyň ilçihanasyna telefon edenimizde, olar telefonlarymyza jogap bermeýärler. Polisiýa işgärleri tarapyndan ilçihana habar berilse-de, barybir olar biziň halymyzdan habar almaýarlar. Ilçihananyň işgärleri içerde ýatan türkmen watandaşlaryna kömek etmeýändiklerini bilip rus polisiýa işgärleri bilkastlaýyn biziň mertebämize degip, bize garşy sögünçli sözlerini ulanyp, bizi adam hataryna goýman kemsidip ezýet çekdirýärler diýen watandaşlarymyz häzirki wagtda Russiýanyň yzyny ugratma merkezlerinde takmynan bir müňe ýakyn türkmenistanlynyň bardygyny, olaryň içinde türkmen zenanlarynyň kem bardygyny sözleriniň üstüne goşdular. Içerdäki polisiýa işgärleriniň köpüsi rus-ukrain söweşine gatnaşmaklaryny we söweşe gatnaşanlarynda köp mukdarda aýlyk günlük tölenjekdigini ynandyryjy ýagdaýda teklip edipdirler, ýöne olaryň tekliplerini hiç bir türkmenistanlynyň kabul etmändigini aýtdylar. Türkmenistanyň jenaýatkär hökümeti bolsa, Russiýada söweşiň bolup durandygyna garamazdan, Türkmenistanyň watandaşlaryna köpçülikleýin Russiýa Federasiýasyna işçi migrant bolup gitmeklerine ýeňillikler döredýärler.